Ngatonika. Wuoga ne oko bwana. Wuoga ne oko matin. Arito mondi matin nade to adwa wuoyo kodi. Dak iwuoga ne ok iwinj gima nyisi. Ayie ni dich lakini en mana wuoyo dakika ariyo kende to be idok adok e tiji no onge sida. Yaone matin. Minde bende nyalo ng'eyo ng'ato jatelo yawa. Gine to kare. Ah, mi dakika. Eh, Ang'o mi iketho winjruok ma wawinj kaka ne wawinjo? Ah, Eh. hivi ngegi ya katela Eh. yani wanawa lakini koro ok obedo na maber Iwinjo ji panora.
Eh, In ing'e ni intiere gi wich moro. ya ok wich moro Ijakalo ga chik. Ne wawinjore nang'o? ok ema wacho ok en wich moro wich marach mana madaka kele polodia Ah ah we dhawo.
Eh. Adwa ni walu seria. owacho kamae Eh. iwinjo Eh. ok item niya Hmm? Meda wana.
Wana wanyalo medi ok atamora. Mm. To mak mana ka imbi yie medo pesa. Ta ah. medi one hour. Pesa ta onge go wuoyo.
Imbi shida ma yudo kawuono inyalo yudi chieng' moro ok ing'e shida ma yudo ne ikwong ipenja shida no. To adhi mana nyisi. We lora ne go kare gimitim. Hmm. Eh nikech ang'eyo amba an dichuo. Hmm. Eh koro ang'eyo shida manyalo bedo. Amedi 20 minutes. Rum manade mabedo maonge kata kopato ma ng'ato nyalo wuok oko. Arwako mana wuochega machaka duong' ok aywa ni mondo mi igona koko. Opato manade to opato ni e bwo kitanda kanyo. Kar in kidonjo to ang'o miyo ing'iyo ga rum? Opato mong'adi ma wiye ong'adi mowuok ni. Magi wach ni mane e gima dang' achule pesa. Magi mitigo. Kopato onge tadhi nyiew ni opato manyien sani. Iwinjo baba? Adwa ni wawinjre kodi. Kawo pato manyien midwaro to adhi nyiewni kata mana sana. Amiyi 20 minutes. Pato mar bata da ng'ato kelni ko isungori ne tim niya iwinjo. Ang'o? Pesa ma asechuli cha Eh. iwinjo kata amba kik iwe ni ni ni, ni, ni mae ma koro kama bire mokwongo iwinjo. Eh. Otendegi aselimo mang'eny. To koro in idwa nang'o? Dak ikona pachi to ang'e gima wanyalo timo wan. Ing'e ni wawinj winjruok e teko wuod wuora. Awacho ni Kik waket dhawo, kik wabi sana. Ema wacho. Yes.
mondo mi abed rege ula custom eh ibinjo wan kata mana sabi na wadhiye to pok waneno ka ng'ato dwani mondo mi aras ng'ato kama kuong irita ka wuok to koko kopo ni en pesa mimedo to amedo kora penji ploda ka idwa pimo gi sabi na jo ni plodi ma plodi ma dare koso imbo keti aketa ka ng'ama choko pesa oket ng'a bwana ma kara na tiyo kara wuok ema wacho iwinjo tim niya ang' nagol yoko gi nyakono ang' nagol nyakono oko ka mi dong' ka pod rioloyi Ang' nidong' oko kapod ri oloyi. Anindo ka kenda ok ni nitie ng'at moro but atimo tich moro matek mar social media. Koro awacho ni yawa wa i extend na time matin tu. Ok ni denda oloya malich. An aninda ayweyo. I- Iyweyo. Ewe winjore nang'o? Ere kaka ne wawinjore? Okay, wawe bi sana e wachni. watim kaka wawinjore meda 2000 tami ami one hour kaka ni dwarno to kionge pesa tami only 20 minutes and all shall be done if not so ka in gi pachi moro to be onge sida ineno ni ye bayo we kelo bi oh oh ah, akwa wa wuo kodi wa jatelo medenda wuowa yeah

With my personal, personal.
We baga, we bago pacha. Idwa ni mondo miya we ikoni bago pacha gi nyiero. Ah, koro onge nyiero bwana. An an serious to in nyiero koda. Ten, ten, ten slings, no, you know. Uh,